Jiena nara li aħna krejajna pjattaforma li hija Right to Smile, li hija organizzazzjoni li taħdem ma' organizzazzjonijiet oħra kemm Malta u kemm barra minn Malta, fejn naħdmu flimkien biex nitfgħu r-riżorsi tagħna fuq mejda u naraw kif nistgħu nilħqu l-għanijiet tal-żgħażagħ, tfal u l-komunitajiet li nkunu qed naħdmu fihom. Issibu komunità li għandha xi nuqqasijiet li taħsbu li bejnietkom tistgħu titfgħu r-riżorsi flimkien u taslu għal xi għanijiet. Jiġifieri jkun hemm komunità li għandhom viżjoni għal proġett jew bżonn għal proġett u aħna noffru l-għajnuna tagħna. U dak il-komunitajiet tmur tfixxuhom intom jew huma jsibu lilkom? Le, le, ġeneralment jiena kont nivvjaġġa, kont immur ġo postijiet, nintaqa' ma' nies ma nafx min huma, ġo postijiet fejn Mhux qed ngħidlek eh, ħassejtni mhux sikur, imma inti ma tkunx taf ma' minħat intaqa' waħdek u tibda diskussjoni tara minn huma dawn nies inkun ġa segwejthom ftit biex nara kemm huma kredibbli għalla volja ġeneralment jkunu nħobbu naħdmu ma' organizzazzjonijiet jew komunitajiet lanqas ikollhom organizzazzjoni, jiġifieri l-ewwel pass jkun li ngħinuhom jikkreaw community based organization ħalli jkollhom anke element legali għax ovvjament biex taħdem magħna jiena mhux se ntik il-flus biss. Jiġifieri jiena rrid li inti jien għandi requirements ta' ta' reporting li rrid nagħmel kemm internament ukoll lill-Kummissarju tal-organizzazzjonijiet tal-volontarjat u rridu nifhmu li biex naħdmu flimkien Jien għandi l-bżonnijiet tiegħek, tiegħi u int għandek il-bżonnijiet tiegħek. Issa inti meta qed taħdem ġo komunità l-Kenja fejn daw qatt ma semgħu b'report, trid tibni wkoll il-capacity tan-nies li qed taħdem magħhom ħalli nkunu nistgħu naħdmu għax jiena ma nistax noqgħod nagħti l-flus bla ma jkolli rendikont ta' kif qed jintnefqu. Mhux biss li tajtek il-flus, jiena biex naħdem ma' xi ħadd irid ikolli kull irċevuta anke ta' kilo ross Irrid ikolli l-irċevuta, tikteb rapport, u mhux dejjem faċli fil-bidu, imma mbagħad bil-mod il-mod kbirna aħna u bdew jikbru huma, ġifieri llum il-ġurnata għandhom sistema ta' kumitat tal-komunità, kumitat tal-iskola, l-għalliema, l-ġenituri, u tista' tgħid li llum il-proġett mhijiex biss Right to Smile u l-komunità, għandek Right to Smile, il-komunità, l-iskola u l-ġenituri, u d-deċiżjonijiet jieħduhom flimkien, però ovvjament ħafna mill-ideat huma tagħhom. Jiena ġeneralment nintaqa' jkollhom idea, pereżempju għamilna proġett tal-agrikoltura, l-Masai mhumiex magħrufin għall-agrikoltura, tajbin ħafna bil-bhejjem, bil-livestock, però mhux bl-agrikoltura. Kont darba qed nieħu bella te ma' waħda mill-ġenituri, ma' parent li lanqas hija ma' sa hi minn tribe ieħor. U dawn tajbin ħafna fl-agrikoltura u qaltli taf x'ikun importanti hawnhekk li kieku ngħallmu, jkollna xi tip ta' tagħlim, speċjalment lill-Masai, kif jagħmlu kitchen gardens ħalli aħna nkunu nistgħu ngabbru l-ikel tagħna nifrankaw il-flus li mmorru it-town, is-suq, U anka ttina naqra indipendenza li nistgħu ngabbru affarijiet differenti. Jiena naf li nista' nalloka riżorsi biex inġib xi ħadd lokali u għamilna proġett ta' xi tliet snin fejn kull familja llum il-ġurnata għandhom kitchen garden hemm min m'għadux iżommha, però hemm min gabbar u u jbih ħafna drabi dej barter within the community. Pero ma konniex nafu ma da beda fl-2017 dal-proġett. Fl-2020 meta faqqat il-COVID daw ġew restritti mill-li jmorru il-belt meta jridu, ġu ma setawx jixtru, għallura daw il-kitchen gardens sfaw Xi ħaġa vera importanti, fim? Mela, tlaqna.